Shwmae pawb, croes i fyd yr Arll, dwi newydd ddod yn ôl o wythnos yn Rio de Janeiro, a gwir i chi, roedd chi'n brofiad anhygoel! Mae Rio yn ordwythnasoedd hynny mae pawb yn eu hadnabod drwy lluniau a ffilmiau, ond mae'r byw'r profiad yn bersonol yn holl wahanol. Heddiw, rwy'n mynd i rannu gyda chi sut aeth ein taith ni yn Nhreio, gyda hangor gornest a phrofiadau a sydd wir yn werth i'w hwyl. Felly, gadewch i ni fynd i ati! Croeso i Frasil!

Ble i aros yng Rio de Janeiro, ac ar ôl llawer o ymchwil ddewson ni ardal Flamengo, a gadewch i mi ddweud y roedd hon yn ddewis gwych. Mae'r ardal yn ddawel, yn ddiogel, mae ganddi bob math o siopau sydd eu hangen, ac yn ogystal â'n heni golygfeydd anhygoel o'r Christ of the Redeemer a'r Sugarloaf Mountain. A'r peth gorau yw gallwch chi osgoi am torfeydd mawr a phreisiau uchel mewn lleoedd fel Copacabana ac Ipanema. A nid bod dim byd o'i le arnyn nhw. Ond mae'r fflamengo yn canu cyfle i chi fwynhau ngwreio mewn ffordd fwy hamddenol. Am dra, gwa, gwario llai ac yn aros mewn lleoliad perffaith. Dw i'n argymell hynny fawr. Nawr te, does ddim modd mynd i Rio heb ymweld â'r Christ of Redeemer. Um, gallu fynd i fyny mewn tren, fan neu cerdded, a'n es i mewn tren. I fod yn realistig a cerflun ei hen, uh, mae'n cool, ond a dydy e ddim yn holl syfradanol, a fel uh, doeth e ddim fy nharo lan a Oes da chi'n gwybod beth dw i'n wneud? Yym, ond, a golygfa o nad yn y stori wahanol, a mae'n anhygoel, a mae'n rhoi teimlad o weld rhyw i gyd mewn un golwg, mae'n werth pob eiliad. Nawr, i mi, uchfa bwynt a ddaeth oeth am weld ag un o'r favelas. Aethon ni i'r Rocinha gyda Juliana, tawysyth a sy'n gwybod popeth am hanes a diwylliant ar yr ardal. Um, roedd yn brofiad a newydd ddiod a fa safbwynt ar lawer o bethau. A dych chi'n clywed cymaint yn Favelas a ond bod yno, gweld y realiti, cwrdd y bobl, dysgu'r straeon, mae'n brofiad cwbl wahanol. Um, gallwch chi deimlo'r egni, y cryfder a gwyn uh, dwnc uh, bobl. A roedd yn un o'r brofiad mwyaf ddilys yn uh, y daith i Rio de Janeiro. Ac os cewch i chi'r uh, cyfle, dwi'n argymell yn fawr iawn gwneud amweliad uh, wedi uh, dewis fel hyn. A wrth gwrs, does ddim modd siarad yn Brasil heb siarad am fwyd, nac oes? Um, wnes i fwyd y cymaint, dwi hyd yn oed wedi colli cyfrif. Um, a rasa i, dwi heb eiriau Tapioca, mm, anhygoel. A a'r feijoada, glasurol hefyd. A ddoes ddim modd mynd i Frasil heb drio hwn. Wel, dyna ni ein wythnos ni yn Rio de Janeiro. Roedd yn ddaeth llaweliadau anhygoel, a diwylliant, bwyd gwych a phrofiadau um, fydd gyda fi yn byth. A'n mae Nghriw'n llawer mwy na ddinas dwristiaid, a'n mae'n lle sy'n llawn enaid, yn llawn bywyd, ac os dych chi'n a cynllunio i fynd i Rio, dwi'n gobeithio bod yn Cangor y man yn eich helpu. Ac os dych chi'n a wedi bod eisios, rowch sylw i rannu beth oeddech chi'n a ein fwyhau fwyaf. a neu beth rwy'n gorfod ei wneud y tro nesa. Ac a pheidiwch anghofio gadael hoff trans a tansgrifio i'r sianel a rhannu fideo a diolch bawb a welech chi ac a gwelech chi y tro nesa. Hwyl fawr! Ciao!